מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת סוכה דף נ ב עמוד א'. לאמיר הייבן דף נ א עמוד ב' גאנץ אונטן ביי די צוויי פינטלעך. אין די משנה איז געשטאנען במוצאי יום טוב, ס'קומט מוצאי יום טוב, ס'קומט יעצט אריין חול המועד, גייט מען זיך צוגרייטן פאר די שמחת בית השואבה, איז האט מען געמאכט דארטן א תיקון גדול. איז אויף דעם פרעגט די גמרא, מאי תיקון גדול? וואס איז דער תיקון גדול וואס מ'האט דא געמאכט כדי זיך צוצוגייטן פאר שמחת בית ישעי' ו. איז אמר רב אלעזר זאגט רב אלעזר אזוי, כעוסו ששינינו, חלקה העושה בראשינו, אין אנהייב אז דו האסט געקוקט אויף די ווענט פון עזרת נשים איז דאס געווען אינגאנצן גלאטיג ס'איז גארנישט געווען דארטן, וכפיר גזיזתרא. אבער וואס מ'האט געטון איז, מ'האט גענומען אזעלכע ביעמס וואס מ'האט אריינגעלייגט אין די ווענט, און אויף דעם האט מען שפעטער געבויט א פלאטפארם. והזקיני, שיהיו נשים יושבות מלמעלה, והנשים מלמטה. האט מען געמאכט א פרישע תקנה, אז די פרויען זיי זאלן זיצן אויבן אויפן פלאטפארמס, און די מענער זיי זאלן זיין אונטן אינעווייניג אין עזרת נשים. דאס הייסט מען גייט די בימס וואס זענען געווען דארטן א גאנץ יאר, עס איז געקומען יעצט די צייט פון שמחת בית ישעיהו, האט מען געמאכט די תיקון גדול, מען האט ארויפגעברענגט די אלע ברעטער, מען האט געמאכט די פלעטפארם, אז די פרויען זאלן קענען זיין פון אויבן, און די מענער זאלן קענען זיין פון אונטן. די צייט די גמרא תני רבנן, בראשינו היו נשים מבפנים והנשים מבחוץ, אין אן א וואס איז געווען די סדר געווען, די פרויען זענען געווען אינעווייניג נעזות נשים, און די מענער זענען געווען דרויסן אויף הר הבית, לכאורה פשוט אלס פראקטישע חלק, וויבאלד ס'איז געווען אייביג אסאך מער מענער ווי פרויען, נישט געווען גענוג פלאץ אינעווייניג אין די עזרת נשים, האט מען געמאכט אזוי, די פרויען זענען אינעווייניג און די מענער זענען אינדערויסן. אבער והיו באים לידי כלות ראש, ווען ס'קומט צו א מצב פון כלות ראש, היות די מענער כדי אריינצוקוקן אינעווייניג אין די עזרת נשים, וואס דארט למעשה די חסידים הראשונים האבן געטאנצט דארטן, די לווים האבן געמאכט די מוזיק דארטן, האט דאך יעדער איינער געדארפט אריינקוקן, און האט מען אייביג אדורכגעקוקט דורך די פרויען, איז מען צוגעקומען צו א מצב פון כלות ראש. איז עסקני אישי נשים יושבות מבחוץ והנשים מבפנים האט מען געמאכט א נייע תקנה אז די פרויען זיי זאלן זיין דרויסן און די מענער זאלן זיין פון אינעווייניג אבער ועדיין הוי בועין לידי תקלת ראש למעשה האט נישט גרויס געהאלפן און נאך אלץ צוגעקומען צו א מצב פון קלות ראש צו מען געדארפט אדורכגיין די פרויען צו מענטשן האבן זיך אויסגעדרייט די מצב האט נישט געטויגט. איז פאר דעם איז כי נשי אנשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה האט מען געמאכט די גרויסע תקנה די תיקון גדול אז די פרויען זיי זאלן זיצן פון אויבן און די מענער זיי זאלן זיין פון אונטן פרעגט די גמרא היכי עובד הכי די גאנצע צולייגן צו בית המקדש וויאזוי האט מען געקענט טון אזא זאך וכסוף אין פסוק שטייט הכל בכסף מיד השם אולי השכל דוד המלך זאגט פאר שלמה המלך, דא האסטו די פלענער ווי אזוי צו גיין בויען די בית המקדש, זאלסטו וויסן, די גאנצע פלאן איז אלעס פונעם אייבערשטן דירעקט, די אייבערשטער האט עס אדורכגעגעבן דורך נתן הנביא, די אייבערשטער האט עס אדורכגעגעבן דורך דעם דורך גד החוזה, דאס הייסט דו מאך זיכער אז דו מאכסט פונקטליך דעם פלאן און גיי גארנישט טוישן גיי גארנישט משנה זיין, ווייל אלעס קומט פונקטליך פון אייבערשטער ווי אזוי עס דארף אויסצוזען. איז קומט מען דא און מען גייט דא צולייגן צום בית המקדש, מען גייט דא מאכן א פלעטפארם, מען האקט דא אריין אין די וואנט, מען לייגט אריין נייע ביעמס, אויף דעם פרעגט די גמרא ווי קען מען טון אזא סארט זאך? אמר רב, ענטפערט הרב, קרא אשכחי ודרש, מען האט געטראפן א פסוק, און ווי באלד דעם פסוק טו איך עס, דאס הייסט איך גיי נישט דא משנה זיין די בית המקדש לצורך פארן בית המקדש, ווייל דאס וואלט טאקע געווען א פראבלעם. נאר וואס, כ'האב א צווייטע זאך, די פסוק זאגט אונז אז מען דארף דא עפעס טון א ח א נייע זאך, און וועגן דעם, אה, אזא זאך מעג איך שוין גיין טון, ווי דו מוזט יעצט מסביר זיין. די פסוק זאגט אונז וספדו הארץ משפחות משפחות לבד, ממשפחת בית דוד לבד און נשיהם לבד. זאגט ער אזוי. ס'וועט קומען משיח בן יוסף, ס'וועט זיין די מלחמה פון גוג און מגוג, און משיח בן יוסף גייט דא זיין צו פאראויסצוהארגענען די בית אייסף, און למעשה צום סוף וועט ער ווערן געהארגעט, און ס'וועט זיין א גרויסע הספד אויף אים, און אויף דעם זאגט אונז די פסוק וספדו הארץ משפחות משפחות לבד, ס'וועט זיין די משפחות יעדער זיין פאר זיך אליינס, און משפחת בית דוד לבד, און אישיים לבד. די משפחת בית דוד האט זיין פאר זיך אליינס, און זייערע פרויען האט אויך זיין אפגעטיילט, דאס הייסט דו האסט דא א גאנצע משפחה אבער די משפחה איז אויך אפגעטיילט צווישן מענער און פרויען. און אויף דעם זאגן חכמים אמרי ועלי דברים קל וחומר, אי מה לעשות לווי שעסוקין בהספד, מען וויינט דארטן, מען טרויערט אויפן גרויסן דער וואס מען האט פארלוירן דא, דער משיח בן יוסף וואס ער איז געהארגט געווארן אין א מצב פון א הספד, ועיני יצר הרע שולט בהם. און נאך מער ווי דאס, מען האלט דאך שוין די גאולה איז שוין דא, משיח בן יוסף איז שוין דא, דאס הייסט די יצר הרע העט שוין נישט זיין. און נאך אלץ, אמרו תורה אנשים לבד ונשים לבד, נאך אלץ זאגט מען די תורה, גיי מאכן סעפערעט, אזוי וועט עס זיין דעמאלס, ס'וועט זיין די מענער וועט זיין אליינס און די פרויען וועלן זיין אליינס. וואס האסטו מורא? בעצם כמעט נישט דא קיין חשש. פארוואס? ווייל אפילו יצר הרע איז שוין גע'שחט'ן געווארן אויך. נאר וואס? אלס הרגל מענטשן איז שיגעווען פון פריער, האב איך אפשר עפעס אקער ווייסט וואס גייט מיר זיי אפטיילן. איז אבער אזוי, עכשיו שעסוקים בשמחה, יעצט וואס מיר זענען אין א מצב פון שמחה, אין א מצב פון שמחת בית שואבה, ווי יצר הרע שולט בהם, אין היינטיגע צייטן, וואס אוודאי די יצר הרע איז נאכאלס שולט אויף כלל ישראל, על אחת כמה וכמה, אוודאי און אוודאי דארף מען אכטונג געבן. און פאר דעם פעלט עס אויס גיין אפטיילן כלל ישראל, איז אויב וואלט עס געווען עפעס א זאך וואס איך טו פארן בית המקדש, די צורך פאר די בית המקדש פארלאנגט עס, מען דארף עפעס טוישן, וואלט עס געווען א פראבלעם, ווייל דער אייבערשטער האט שוין איבערגעגעבן פונקטליך ווי די בית המקדש דארף זיין, און יעדע זאך דארף בלייבן אזוי. אבער יעצט איך האב א פרעמדע פראבלעם וואס איך דארף דא מסדר זיין, כדי דאס צו טון, פאר דעם מעג איך מאכן א שני, און פאר דעם זאלסטו וויסן האט מען געקענט דא צולייגן די ביעמס, און בויען נאך א שטאק פאר די פרויען. פרעגט די גמרא, היה ספיידא מאי עבידתיה? אונז האבן דא פארשטאנען קלאר ווי רש י איז שוין מסביר אז די הסבר איז געווען אויף משיח בן יוסף, אבער פרעגט די גמרא איין מינוט, דער הספד, מען רעדט דא אין פסוק אין זכריה וסוף דברות משפחות משפחות לבד, אויף וועם וועלכע הספד רעדט מען דא? און אויף דעם זאגט די גמרא גראדע ס'איז א מחלוקת פליגי בה רב דוסי ורבנן חד הוא אמר על משיח בן יוסף שנהרג, איינער זאגט אויף משיח בן יוסף וואס ער איז געהארגעט געווארן ווי מען האט יעצט אויסגעשמועסט, וחד הוא אמר על יצר הרע שנהרג, און איינער זאגט ניין דאס איז אויפן יצר הרע, לעשה לו ער גייט נעמען דעם אייבערשטן דעם יצר הרע און ער גייט אים שעכטן און ער גייט אים הרג'נען, און אויף דעם גייט זיין דעם הספד. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, בישלום אלא מאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג, בישלום ווען משיח בן יוסף, אים וועט, ער ווערט געהארגעט, ער פארלירט לעבן, ער פארלירט נעבעך זיין לעבן, ער העלפט כלל ישראל, משיח בן יוסף, און למעשה איז ער געהארגעט געווארן, היינו דכסיב, פארשטיי איך זייער גוט וואס צוויי פסוקים פארדעם שטייט, והביתי אלי את אשר דקרוני, וספדי אליו כמספר דל יחיד. אז מען קוקט דארטן צום אייבערשטן, און מען קוקט דא אויפן טויטע וואס ליגט דא פאר אונז, וסוף די עליו כמספר די אליאכיד, און מען האט אים איבערגעגעבן א הספד אויף אים, אזוי ווי א מענטש געבט אויף זיין אייגענע זון אויף בן יחיד וואס איז געשטארבן, געבט א מורא'דיגע טרויעריגע הספד, פארשטיי איך משיח בן יוסף ליגט דא פאר אונז, און מען גייט געבן א הספד אויף דעם, דאס איז זייער קלאר, ס'איז פארשטענדליך די גאנצע זאך. אלא למאן דאמר על יצר הרע שנהרג, אבער אויב זאגסטו דא, די הספד איז אויף יצר הרע שנהרג, פרעגט די גמרא הייסט ביידע בעולם עבד? וואס פאר מער א צרה גיי איך מאכן א הספד? שמחה בעולם עבד, כ'דארף מאכן א שמחה! קוק מ'האט גע'שחט'ן ימי הצהרה, וואס אונז האבן זיך געפלאגט טויזענטע יארן איז יעצט געענדיגט, גייסטו מיר מאכן דא עפעס א הספד? און פרעגט די גמרא מאי בכי וואס קומט מען דא וויינען? א הספד מ'וויינט? יי צהר גע'שחט'ן געווארן, דאס וואלט געדארפט זיין די גרעסטע שמחה. ענפער אים ענפערט די גמרא יא ס'איז טאקע די יצר הרע אבער כדי דורש ר' אבי הידע אזוי ווי ר' אבי הידע האט שוין גע'דרש'נט א באקאנטע גמרא לא סוד לבו מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע לא סוד לבו די גאולה השלימה דא זיין די אייבערשטער ברענגט דעם יצר הרע ושחטו בפני צדיקים ובפני רשעים און ער גייט אים שעכטן פאר די צדיקים און פאר די רשעים צדיקים נדמה להם כהר גבוה צדיקים קוקן אן מ'האט דא גע'שחט'ן דעם יצר הרע מען זעט קלאר ווער די יצר הרע, פאר זיי זעט עס אויס ווי א הר גבוה, און זיי זענען טרויעריג אויף דעם, און ורשעים נדמה להם כחוט השערה, און די רשעים קוקן אן דעם יצר הרע, אה קוק וואס איז ער, געב זיי א דינע שטריקל, און די גמרא זאגט הללו לי בויכען והללו לי בויכען, די צדיקים וויינען און די רשעים וויינען, צדיקים בויכען, די צדיקים זיי וויינען, און זיי דערמאנען זיך די צער וואס זיי זענען אדורך געגאנגען, זיי דערמאנען זיך די שוועריקייט וואס זיי האבן זיי איבערגעארבעט, ווי זיי האבן זיך אדורך געקומען און געבראכן די יצר הרע, ואומרים און זיי זאגן, מיר ווייסן נישט, היכי חולין לכבוש הר גבוה כזה, ווי קען זיין מיר האבן בייגעשטאנען אזא אזא גרויסע אזא גרויסע בארג? ס'הייסט אדער קען מען זאגן פשוט פון עמאושענס הייבן זיי אן צו וויינען, אבער אנדערש ווילן זיי זאגן ניין. אז ביז יעצט האט מען געהאט וואס צו ארבעטן אויף דער וועלט, ס'איז געווען א תכלית אויפן וועלט, מ'האט געקענט זוכה זיין צו זכיות, מ'האט געהאט א יצר הרע מ'האט מ'קענט באארבעטן, און דורך דעם יעדע זאך איז געווען א מורא'דיגע זכות פאר אונז. יעצט איז דאס אלעס געענדיגט, איז הייבן זיי אן צו וויינען. יעצט איז די יצר הרע גע'שחט'ן געווארן, מיר קענען גארנישט מער זוכה זיין, קיין נסיונות איז מער נישט דא, קיין בחירה מער איז נישט דא, און פאר דעם הייבן זיי אן צו וויינען. ביי שיינקער ורשו ם בויך און זיי וויינען אויכעט, ווארום אויב זיי זאגן, היכ ל יכלני לכבוש את חוט השערה הזה, ווי קען זיין אז די חוט השערה האב מיר נישט געקענט ביישטיין? דאס הייסט דער אייבערשטער געבט נישט קיין ריזיגע נסיונות, ער געבט דיך נישט עפעס וואס דו קענסט נישט דורכשטיין, וואס, די קליינע נסיון, די חוט השערה דאס האסט נישט געקענט ביישטיין? און נאך מער זאגט די גמרא ואף הקדוש ברוך הוא טמא עמהם, דער רבונו של עולם אויך שטייט דא מיט די צדיקים און ער וויינט מיט זיי און ער ווינדערט זיך, שנאמר כה יאמר ה' צבקות כי יפולא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, זיי ווינדערן זיך, די צדיקים ווינדערן זיך, און גם בעיני יפולא, און אויך אין מיינע אויגן ווינדער איך מיך, ווי קען זיין די צדיקים, קוק וואס זיי האבן געקענט דא ביישטיין. און אנדערע ווילן עס אויסטייטשן אויף די רשעים, די חתם סופר זאגט ניין ס'גייט אויפן רשעים, און די אייבערשטער זאגט אה זיי וויינען דא, איך וואונדער מיך אויכעט וואס וויינסטו כאילו וואס האסט דאס האסט נישט געקענט ביישטיין, די יצר הרע, דאס דאס רעדט מען דא, קוק יעצט זעסטו עס פאר דיר, דאס האסט נישט געקענט ביישטיין. אמר רב אסי זאגט רב אסי, יצר הרע בתחילה דומה לחוט של ברכיה, ווען מען קוקט אן די יצר הרע ווען ער הייבט אן ארבעטן אויף א מענטש, הייבט ער אן מיט א קלייניקייט, אזוי ווי א ספיידער וועב, אזוי ווי א שפינען נעץ, די שפין וואס לאזט אויס א קליינע דינע פאדעם א שוואכע פאדעם, מיט לייכטיגקייט קען מען עס צורייסן, מיט א לייכטיגקייט קען מען עס ביישטיין, און שפעטער וואס דער מענטש געבט נישט אריין, לבסוף דומה כאביסות העגלה. צום סוף וואס דער מענטש פאלט נאכאמאל און נאכאמאל און ער געבט נישט אריין און פשוט ער לאזט זיך פאלן אויפן יצר הרע, דער יצר הרע וועט גרעבן און גרעבן און גרעבן ביז ס'קומט אן אזוי ווי מ'שפאנט אן א בהמה, אזעלכע דיקע ציגל וואס מ'וואס וואס מ'שפאנט אן די בהמה צו די מאשין, און זאגט ער, קוק, הייב אן, כאפ אן די יצר הרע און אנהייב וועסטו נאך אויף א דינע שטריקל אזוי ווי א ספיידער וועב, די גאנצע שפינעל וואס לאזט זיך אויס אזא דינע פאדן און ווארט נישט, ווייל שפעטער ווערט עס אסאך שווערער, און וואס לענגער דו ווארטסט וואס לענגער דו ווארטסט, וואס מער דארף מען ארבעטן אויף זיך. שנאמר אזוי ווי די פסוק זאגט אונז הוי מושך אבן בחבלי האשוב, די מענטש הייבט אן, ס'איז פשוט בחבלי האשוב, וכעבוי סהגו לו חטאן, צום סוף וואס געשעהט איז, אז ווערט אזוי ווי א ציגל, דאס הייסט דער שטריק וואס מאכט אן די בהמה צו די מאשין צו די פערד צו די וואגן, אזוי ווערט שפעטער דער חטא. תני רבנן, כ'וועל דיר ברענגען א ברייתא. מ'רעדט פון משיח בן דוד, משיח בן יוסף, זאגט די גמרא נאך א אינטערעסאנטע זאך. משיח בן דוד שעשה לי גאולה איז במהרב ימיני, משיח בן דוד, ביז יעצט האט מען גערעדט פון משיח בן יוסף, אבער יעצט זאגט די גמרא משיח בן דוד, בעז ש וועט קומען בקרוב ובנעיקל, ווי די גמרא זאגט, שעשה לי גאולה איז במהרב ימיני, אומר לו הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער זאגט אים, שאל ממני דבר ואתן לך, בעט פון מיך עפעס א זאך און איך וועל דיך געבן, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין תהלים, אספ ה על חוק, אני היום לידתיך, שאל ממני ואתן גוים נחלתיך. יעצט וכיוון שראה משיח בן יוסף שנהרג, דער משיח בן דוד, וואס ער זעט אז משיח בן יוסף איז געהארגעט געווארן, אומר לפניו, זאגט ער פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, אנא מבקש ממך אלוקיהם, איך זעה משיח בן יוסף איז געהארגט געווארן, איך בעט דיך דאס זאל נישט זיין מיין סוף, איך זאל יא לעבן. אומר לו, זאגט אים דער אייבערשטער, חיים עד שלא ימעטו, וואס דו בעטסט פארן לעבן, כבר התנבא לך דוד אביך, דיין טאטע דוד האט שוין געבעטן, האט שוין געזאגט נביאות אויף דיך, שנאמר, חיים שאול ממך, נשאתו לו, דאס האסטו מיר אבער שוין געגעבן. איז פאר דעם זאגט אים דער אייבערשטער, לעבן, דאס האסטו, וואס זאל איך דיר געבן, ואתנה גוים נחלתך, דאס זאל איך דיר אבער יא געבן. דא ר' שרייב אבי רבי טיימע רבי שיע מלייבי שבו שיימות יש ל ליצר הרע, די יצר הרע האט זיבן נעמען, און מ'וועט אדורך גיין די אלע זיבן נעמען ווי עס ווערט אנגערופן די יצר הרע, און יעדער בעצם האט זיך זיין אייגענע מידה, הקדוש ברוך הוא קרא רע, די אייבישטער האט אים פשוט געזאגט צו רופן שלעכטס, יצר הרע, רע, שלעכטס, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט נאכן מבול האט די אייבישטער געזאגט, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. די צווייטע וועג וואס מען רופט אים, משה קרוי אוראל, ער פארשטאפט. א מענטש גייט נאכן יצר הרע, זיין הארץ ווערט פארשטאפט, ער ווערט א פארשטאפונג. שנאמר, אם מלתם את עולת לבבכם, עולת, עולה, זאגט ער, דאס איז די יצר הרע, וואס ער פארשטאפט דעם מענטש. וואס מער דער מענטש גייט מיטן יצר הרע, וואס מער זיין מחשבה ווערט געטוישט, וואס מער זיין הארץ ווערט פארגליווערט, דער גאנצער מענטש ווערט פארשטאפט. דריטע וועג איז, דוד קרא טמא, דוד המלך האט אים גערופן טמא, שנאמר, לייב טהור ברא לי אלוקים, איך בעט דעם אייבערשטן, איך בעט דיך געב מיך א לייב טהור, מכלל די עיקר טמא, זע איך אבער, עס איז דא א טמא'נע, עס איז דא דער טהור, און ער בעט אים, לייב טהור ברא לי. שלמה קרא שונא, שלמה המלך האט אים גערופן שונא, שנאמר, אם רעיו שנאיך הוא, אויב דיין שונא איז הונגעריג, דאס הייסט ער וויל דיך דא צוברענגען צו אן עבירה, האכילי לחם, גיי ברענגען די מלחמתו של תורה, דאס הייסט ער וויל עפעס האבן פון דיר, כ'וויל דיך ברענגען צו אן עבירה, שלעפ אים אריין אין בית מדרש, ברענג אים אריין צו מלחמת התורה, ואם צמא, ער מאכט דיך דארשטיג פארן עבירה, השקיה מים, גיי געבן תורה, אז דער מענטש ברענגט אריין תורה אין זיך, די תורה וועט מגין זיין אויף א מענטש, די תורה איז מציל די מענטש, און פאר דעם אז דו האסט א נסיון, שלעפ אים אריין, נעם אריין אין בית מדרש, און דורך דעם וועט ער נישט קענען דיך מכתיר זיין צו עבירה. זאגט ער ווייטער, כי גחולה מה אתה חוסה על ראשו, והשם ישלם לך, דורך דעם וואס דו שלעפסט אים אריין אין בית מדרש, דו גייסט לערנען תורה, וואס די תורה איז מגין אויף דיך, איז דאס כאילו דו ווארפסט אויף אים גחלים, והשם ישלם לך. און אויף דעם זאגט די גמרא לייגט די גמרא צו אל תקרא ישלם לך, נישט כאילו ליין נישט סתם פשוט, די אייבערשטער וועט דיך געבן וואס? ער וועט דיך געבן שכר, אלא ישלימני לך, נאר דורך דעם וואס דער מענטש לערנט תורה, וועט דער אייבערשטער מאכן אז די יצר הרע מאכט שלום מיט אים, דאס הייסט אז די יצר הרע ווייסט, דער מענטש קען איך נישט אנכאפן, מיט דעם מענטש איז א בן תורה, דעם מענטש דארף איך אנדערש צוגיין צו אים, מיט אים האב איך א אנדערע רילעישאנשיפ מיט אים. ישעיה קרא מכשול, ישעיה האט אים אנגערופן מכשול שנאמר סולי סולי פני דרך, קוק גייטס דא צו א וועג, הרימה מכשול מדרך עמי, הייבטס אויף הרימה מכשול, הייב אויף די מכשולן פון די עבירות מדרך עמי, עס זעה איך דארטן אויכעט אז ער האט גערופן מכשול דאס אז עבירות, די יצר הרע וואס פירט צו די מענטש צו מאכן עבירות. די זעקסטע וועג איז יחזקאל קארי אבן, שנאמר, והסרתי את לב האבן מבשרכם, דער אייבערשטער זאגט לאז את לבו, איך וועל אוועק נעמען די הארטקייט אין דיין הארץ, דער מענטש וואס קען נישט פילען, דער מענטש וואס קען נישט מיטלעבן מיטן באשעפער, די לב האבן וועל איך אוועק געבן, וועל איך אוועק נעמען, ונשאתי לכם לב בשר, און איך וועל איבער געבן דיין לב בשר. און די לעצטע וועג, יואל קרא צפוני, די באהאלטענע שנאמר את הצפוני ארחיק מעליכם. ער איז באהאלטן אינעווייניג, און אמאל מיינט ער, זאגט איך, אה, דאס איז יא גוט, און עס איז נישט גוט, און ווען עס איז נישט גוט זאגט ער דאס איז יא גוט, צו ער קען נישט זאגן פאר מצוה, אה, די מצוה, נעה, דאס איז אן עבירה. און פארקערט דו ווילסט דאס מאכן אן עבירה זאגט ער דער דאס איז נישט קיין עבירה דאס איז א מצוה ס'איז א חיוב צו טון איז ער קען איבערדרייען א זאך וואס בעצם איז גוט שלעכט דרייט ער אום צום שלעכט צום שלעכט דרייט ער איבער גוט דאס איז פאוני ער באהאלט און דא און ער שפילט מיטן מענטש און ער מאכט לפי וואס ער וויל תני רבנן. ברענגט מיר עס אין גאנצן פסוק דא ואת הצפוני ארחק מעליכם, זאגט די גמרא אז דער יצר הרע שצפון ועומד בלבו של אדם, דאס איז דער יצר הרע וואס איז באהאלטן אין די לב פון א מענטש, וואס ער שפילט מיט אים, ער פארדרייט אים די יוצרות, וואס דארפסטו יא טון זאגט ער דארפסט נישט טון, וואס דארפסט נישט טון זאגט ער דארפסט יא טון, ער דרייט אלעס איבער. ווייטער זאגט דער פסוק, והדחתיו אל ארץ ציו ושמימה, דער אייבערשטער זאגט איך וועל נעמען דעם יצר הרע לעשה לבוי, און איך וועל אים פארשיקן, אל ארץ ציון ושמימה, למקום שאין בני אדם מציון להתגרות בהן, אויף א פלאץ וואס קיין מענטש קומט נישט אן דארטן, וואס דארט קענען זיך נישט טשעפלען מענטשן, דארט דארטן וועט אים קיינער נישט קענען מכתיר זיין. ווייטער זאגט דער פסוק, את פניו אל הים הקדמוני, וואס מיינט דאס? שנתן עיניו במקדש ראשון, וואס די יצר הרע, פארוואס קומט זיך אים דעם שטראף? פארוואס? ווייל ער איז געווען דער וואס האט נתן עיניו במקדש ראשון, והחריבו, דורך די עבירות איז אלעס קאלעק געווארן, והרג תלמידי חכמים שבו, און ער האט געהארגעט אלע תלמידי חכמים שבו. ווייטער זאגט דער פסוק, וסופר העליאם האחרון, שנתן עיניו במקדש שני, ער האט געלייגט זיינע אויגן אויפן מקדש שני, וועלכע רבי האט עס מחריב געווען, והרג תלמידי חכמים שבו, און ער האט געהארגעט די תלמידי חכמים שבו. ווייטער זאגט דער פסוק ועלו באשו ותעל סכנתו, זאגט די גמרא שמניח עמו את העולם, און מען איז גורע בשונאים של ישראל. פארוואס קומט זיך אים דער יצר הרע אזא זאך? פארוואס? ווייל ער האט זיך באלייגט אויף כלל ישראל. דער אייבערשטער האט באשאפן יצר הרע, דאס איז ריכטיג, אבער ער האט נישט באשאפן דעם יצר הרע און געזאגט אים, און פארלייג דיך אויפן איד, דאס איז דיין דזשאב, דארפסט מחטא זיין דעם מענטש, אבער דער מענטש, נישט דווקא אויף כלל ישראל, די פאקט אז עס האט זיך מער פארלייגט אויף כלל ישראל, אויף דעם קומט זיך די די שטראף. כהיג די לעשות, ח נעקסט ל סוף פונעם פסוק, אמר אביי, איבער תלמיד חכמים יותר מכולם, זאלסטו וויסן אויף די תלמיד חכמים האט ער זיך פארלייגט נאך מער ווי אלע אנדערע מענטשן, כיהודה אביי האט געמאלדן צייטונג צו זיין אינטערעסאנטע מעשה ווי מען איז זעהבאר תלמיד חכמים, מען קען נישט מיינען אה ער איז א תלמיד חכם ער איז אקעי, ניין ניין זאגט אביי ותלמידי חכמים יותר מכולם, כיהודה אביי אזויווי אביי שמע לאהי גברא דקאמר לאהי איצא, ער געהערט ווי צוויי מענטשן רעדן איינס מיטן צווייטן א מאן מיט א פרוי, און דער מאן זאגט פאר דער פרוי נקדים ונייסל בארכה. קוק מיר ביידע דארפן גיין אונטערוועגנס, חלק פון די וועג גייען מיר גיין די זעלבע וועג, לאמיר אויפשטיין פארטאגס, לאמיר גיין ווען עס איז נאך טונקל אינדרויסן, לאמיר גיין צוזאמען. איז אמר, האט אביי געזאגט צו זיך, איז על הפרשינו מי יסירה, א מאן מיט א פרוי, נישט קיין שום שייכות צוזאמען, צוויי פרעמדע מענטשן, גייען צוזאמען עס איז טונקל, זיי וועלן זיכער צוקומען צו א מצב פון איסור, זיי וועלן זיך מייחד זיין, ס'וועט זיין די פראבלעמען. איז לאמיר זיי נאכגיין, און ווען מען צוקומט צו אזא סארט מצב, וואס איז געווען א הייקלער מצב, על איך דארט זיין, כאילו איך וועל מסדר זיין די מצב זאל נישט צוקומען צו עיסה. אזל באסריי איז ער נאכגעגאנגען ביי זיי, ער איז זיי נאכגעגאנגען, תלסה פרסי באגמע, דריי פרסה, דאס אלעס געווען דארטן שיין ביים וואסער, און זיי האבן געשמועסט, זיי האבן פארברענגט, און נישט קיין שום איסור איז נישט געשען דארטן. גאוה פרשים הדדי, ווען ס'איז געקומען ווען מ'דארף זיך אפטיילן, איינער גייט לינקס איינער גייט רעכטס, זאל א מענטש קענען גיין צוזאמען. שמיני האט ער געהערט די כאמרי אז איינער זאגט צום צווייטן, ארכין רחיקין, די וועג איז נאך לאנג אבער אונז האבן אנדערע וועגן, בצפת'ן בסימא, און בעצם די שמועס איז געווען זייער בטעם, זייער געשמאק. ס'הייסט א שאד מ'קען ליידער נישט גיין ווייטער, איך דארף יעצט גיין מיין וועג, דו דארפסט גיין דיין וועג, לאמיר זיך אפשיידן און לחיים בשלום גיי ווייטער גוט אויף דיין וועג. אמר אביי האט אביי געזען עס איז גארנישט געשען דא, בכלל נישט, קיינער האט נישט געוואלט עפעס טון, קיינער האט נישט פאלש געמיינט עפעס, האט ער געזאגט צו זיך, אם מאן דעסני לי הוה לי הוה מוצא לעוק מנפשי, בין איך, דאס הייסט, איך וואס איך האב מיך פיינט קולי קולי, ער רעדט אויף זיך אליינס, וואלט איך געווען אין דער מצב, מיך שטעלסטו דא אינמיטן א טונקעלער וועג, קיינער נישט דא, קיינער זעט נישט, קיינער הערט נישט, א מאן מיט א פרוי צוזאמען, איך וואלט שוין לאנג חוטא געווען עס וואלט דא געשען עפעס חס ושלום א געפערליכע זאך. אזעל איז ער געגאנגען תולה נפשי בעבירה דדשה, האט ער זיך אנגעלענט אויפן טיר קעלי, וואס אזא חלישת הדעת, איך גרויסע אביי אבער קוק וואס בין איך, יענער איד איז א פשוטע איד! און ער האט זיך צוגעהאלטן פון אביי עס איז גארנישט געשען, זיי גייען צוזאמען, זיי שמועסן צוזאמען, פארברענגען צוזאמען, אלעס איז פיין און וואויל, און איך, קוק ווי איך שטיי איך! וואלט איך געווען אין יענעמס מצב, וואלט איך זיכער דורכגעפאלן. און מצטער, ס'האט אים זייער געדראסן. כאילו, איך אביי, מיט מיין תורה, אבער למעשה איך וואלט יא געפאלן. עשי אספת, אנזאגן אליהו הנביא, טאן ער האט אים געזאגט, געדענק, כל הגדול מחברו, יצרו הגדול ממנו. ס'איז זייער פיין און וואויל, אבער זאלסטו וויסן, כל הגדול מחבירו, יצרו גדול ממני, און אזוי דער יצר פארלייגט זיך אויף דיך, און פאר דעם זאלסטו וויסן, לאזט נישט וואס דו וואלסט נישט האבן קיין פארדראס נישט, ס'איז אקעי, דו ביסט דער גרויסער אביי, און יא, כל הגדול מחבירו, יצרו גדול ממני. אנדערע ווילן מפרש זיין אז פאר זיי איז דאס געווען א מעלה, א מאן מיט א פרוי רעדן צוזאמען, וואלט קיינעם נישט איינגעפאלן, איך מיין דאס איז א זאך וואס געשעט טאג טעגליך, נאר פאר אביי וואס איז געווען אזא מדריגה וואס דאס איז נישט געווען אזא טאג טעגליכע זאך, פאר אים איז געווען שאקירנד, ער זאגט, איך וואלט געווען אין אזא מצב זיכער וואלט איך געפאלן, איך קען נישט צוציען אזא מצב, אבער איך וואלט זיכער געפאלן. און אויף דעם זאגט ער, ס'גוט ס'גוט, דו ביסט גדול מחבריך, דו ביסט נישט עוסק אין אזעלכע זאכן טאג טעגליך, איז פאר דיך וואלט זיך טאקע געווען שווער, פאר זיי איז זייער ליידער דרייען זיך אזעלכע מצבים אגאנצן טאג, אויב אזוי איז פאר זיי דאס נישט קיין נסיון. און פאר דעם האט אים בארואיגט און האט אים געזאגט, קטל גדול מחברו, יצרו גדול ממנו.